Hawn u fil-fatt għandna lil Paolo minn bla bil-bla bala condition hawnhekk. Allura Paul. Paolo. Paolo. Ah, ah, allura kif inti? Johnny. Johnny, all right, yeah. All right, yeah. Impressjonajtni xint liebes, eh? Għasa tinfittax il-coach. Il-min? Il-coach, m'hemm għax qaluli li hawn insib il-coach jiena. Il-coach tal-gymnasium. U inti mhux il-coach, m'hemm. Inti l-coach. Inti l-coach ta' Jeffrey Pullicino Orlando, m'hemm. Aw, ħa ngħidlek, m'hemm. Jiena, m'hemm, jien bħalu rrid inkun, eh, trid tagħmilli hekk, trid tikkoachjani, s-salant attent taf għall-coach sewwa u rrid ġisem bħal tiegħu, m'hemm, ta' ħa ngħidlek. Bħal ta' min? Bħal ta' Geoffrey Bologin Norlando. Ismagħni, ismagħni, jiena il-coaching li tajtu f'dawk il-ftit minuti ma kienx biex jiġi slim u hekk, ta' m'għandha x'taqsam xejn. Ah, u bdejt ngħid jien kif ħadmet fuq Geoffrey sewwa u fuq Joe Grima ma ħadmitx! Imma ħa ngħidlek Peppi ħija, bik u mingħajrek jiena xorta ħa nibda mmur il-gym sewwa, qed immur il-gymnasium u ħa ngħidlek għax bħalissa qed nipprova ngħix healthy,

Iktar ma bdiet taqdef iktar niġri warajha u hi taqdef u jien niġri warajha u hi taqdef u jien niġri warajha. Ħa ngħidlek u mbagħad jien niżlet minn fuq ir-rota, sewwa? U qaltli kemm, kemm u iktar ma bdiet tgħidli kemm iktar niġri warajha u ħa ngħidlek u niġri u naqdef fil-vojt hemm u mbagħad imnalla ġie Gejtuvella u qgħodt fil treadmill mela għax kienet taqafla qalbi. Mela Gejtuvella timur il-gym ukoll? U żgur! Għax issa minn mindu telaq mill-UHM is-Sur Gejtuvella għandu ħafna ħin x'jaħli, sewwa? Ejja, ejja, ejja. Jew ġie qalli John Hi. Qalli jekk trid tgħix ħajja twila, sewwa, qalli ntefa' agħmel l-eżerċizzju, qalli ejja l-gymnasium, qalli sewwa, qalli u trid tiġri m'hemm, qalli trid imma ħa ngħidlek ta' Gate Bella Vella ma jafx x'inhu jgħid. Bejnietna sewwa, mhux tgħidlu issa sewwa. Ma jafx x'inhu jgħid Gate Bella. Le le, bl-eżerċizzju vera tgħix healthy, x'jiġifieri? Ħa ngħidlek Hija, kien hemm tal-gym instructors, sewwa, l-ax structor tagħna u qalilna Il-ġisem tal-bniedem qisu karozza. Issa għidli inti Peppi, qatt rajt lil xi ħadd isuq il-karozza sew iktar ma jaqlagħla u jiġri iktar, iktar ikollu ħajja twila fil-karozza? U hekk inti taf, inti taf illi l-eżerċizzju jagħmillek il-ġid. U jiena ħa ngħidlek Peppi, int min qallek biex għad nagħmel eżerċizzju? L-iktar ilbieraħ marret lir-remote control tat-television u nqumu poġġu, nqumu poġġu, nqumu poġġu. Għajjejt ħa ngħidlek. Imma l-gymnasium qed nieħu pjaċir tagħha. Ejja, ejja, ejja. Tiltaqa' ma' ħafna nies. U żgur dil-ġimgħa jekk ngħidlek ma' min taqgħed lanqas temminni, man. Ma' min, ma' min? Ma' Hillary Clinton. Ejja. Mazza ħa ngħidlek, man. U nfajt hemm jiena nħares lejn Hillary Clinton. U ħa ngħidlek, ħadt pjaċir qatt nħarsla lejn il-patata jew taħdem hekk. Ħu paċenzja, ħu paċenzja. Mela Lawrence Gonzi biss joqgħod iħarsla lejn il-patata, iħarsla Bumba ħa ngħidlek Hillary Clinton u hi għall-leta li għandha għandha x-xażi għadu tajjeb ħa ngħidlek ta' għandha ċażi bomba ħa ngħidlek. Qed tgħejja, imma qed tgħejja fil. Ara ngħidlek man, bomba l-gymnasium sewwa li tagħmel magna minnhom qed taqsamni man u ħa ngħidlek qed niddejjaq b'dil magna. X'inhi x'magna hi di? Di ħa ngħidlek Peppi hija magna tgħid xi qed inbati magħha dik tmur magħha dil-magna sewwa hekk. U mbagħad titfa' l-għaxata tal-flus, tafsel għabuttuna, u jibdew niżlin luminati u ċukkulata u panini. Għandi l-istonku tiegħi taf kif faqatili din il-magna hi! Ara tgħidlix fejn hu dal-gym. U ħa ngħidlek Peppi ra, kombinazzjoni, ġibtlek lilek ara, ħalli ma tgħidx jiena dejjem niġi hawn ma nġiblek xejn sewwa. Għandi l-application Ejja, ejja, ejja. Għalik u għall-lubondi, għax issa smajt, issa smajt illi inti u l-lubondi 'l quddiem aktarx ikollkom ħafna ħin x'tagħlu sewwa. Insomma, u ħa ngħidlek Peppi l-Gymnasium, għalik u għall-lubondi peress li tħobbuha tkunu intom tal-intellectuals jew x'tgħidu int intellektwali, sewwa, Hemmhekk meta tkun il-gymnasium tgħidx kemm taqra, m'hemm hemm tgħid. Taqra. O żgur! Jien tgħidx kemm qed naqra meta mmur il-gymnasium ħa naqra. X'taqra? U l-ħin kollu naqra Peppi hi, ma naqafx naqra qiegħed bħalissa. Kif, x'taqra imma? Għax bħalissa Peppi ħa ngħidlek hi, l-ewwel nett żomm naqgħad hi ara sewwa. L-ewwel nett bħalissa għaddejja din il-moda tat-tfajl jilbsu kollox is-sikkot magħhom hekk. Dak il-qalzi tas-sekkat bil-kulur u fuq wara fuq il-patata sewwa qed jiktbu per eżempju sexy. Toqgħod taqrahom dawn. Noqgħod naqrahom jien sewwa. Jew inkella per eżempju sport. Ħa ngħidlek kemm hemm waħda ta' xi rnexxilha ddaħħal per eżempju, If you look at my patata.